Әйбәт, әйбәт үскәнем без, әйбәт. Үзем мин шунда фирмада дуңгызлар карыйм. Әйбәт. Гөлбикә, Гөлбикә, үзе өйдәме соң? Гөлбикә бит өйдә түгел. Ничек түгел?
Түгел.
Кияүгә чыкмагандыр бит? Юкла инде, юкла. Районда комбайнчылар курсында укып йөри бит ул. Менә шушы көннәрдә генә кайтып та йөрергә кайтырга тиеш. Уф, котымны алдың.
Алай булгач, Гөлбикәне онытмагансың икән инде, ә? Кая инде ул оныту? Авылга да бит шул Гөлбикә өчен генә кайтсын.
Карәле, Сәйфи үскәнен сорарга онытып тора. Шушы гомер кайларда йөрдең соң син, ә? Дөресен генә әйткәндә, күрмәгән илем, йөрмәгән җирем калмады. Шулай да шулай.
Шулай.
Силәле Кубьятал апа, Гөлбикә, ни хәлләрдә? Мине исенә төшердеме? Егетләр белән чуалмадымы ди? Соң нәрсәсен сөйлисең инде аны, Сәйфи үскәнем. Аның бит егетләргә әллә исе китми. Карале, алайда, узган базарда теге Шалапаев дигән берәү сораштырып торды. Апа, ди, сеңлегез белән танышмакчы идем, сеңлегез бик кырыс икән, ди. Син нәрсә дидең соң? Әйттем инде, үскәненә әйттем. Аның бит егете бар, егете еракта, егетен көтә торгандыр, дидем. Болай булгач булган, Купҗамал апа, Гөлбикә кайтуга ук гөрләтеп туй ясыйбыз, туй! Туй! Ис! Сәйфи, Сәйфи төшәле, җәлеп төшәле күптән. Гөрләтеп туй ясар өчен Сәйфи үскәнем, Гөлбикәнең дә риза булуы кирәк бит әле. Син аны өчен уйлама да, Купҗамал апа, Гөлбикә бит минем өчен үлеп тора. Минем алып кайткан бүләкләрне күрсә. Кстати, сиңа да бар бит әле бүләге. Ә, бүләк?
Әйе, әйе. Миңа да юктыр ла. Шаярта торгансыңдыр гына. Ул бүләкне күрсәң, син хушыңнан язырсың.
Алай булгач, Сәйфи үскәнем, мине дә зурлагансың инде, ә? А как же, как же?
Син бит минем Гөлбикәнең әнисе урынына калган апасы. Шулай инде, шулай үскәнем, шулай. Кечкенәдән бишектән карап үстердем бит үзем. Кара әле, Сәйфи үскәнем, әйдә син юлдан кайткан кеше, самавырың кайнаган, әйдә чәй эчеп алыйк әле, әйдә. Юк, юк, Хуҗамал апа, чәй эчеп торырга вакытым юк. Гөлбикәм янына чабам. Әй, тук, Сәйфи, Сәйфи, тукта әле, тукта әле. Күңелем кытыкланып куйды бит әле. Миңа бүләккә нәрсә алып кайттың сына, ә? Җамалапа, аны хәзер әйтәм, кызыгы бетә бит. Менә шундай тавышын ишетерсең дә, урамга йөгереп чыгарсың да, мин сиңа шул вакытта суркрис ясармын.
Кара менә, суркрис ясыйм димә бу, ә? Карале син моны, бигреле үткенәеп кайткан бит ул, ә? Карале син моны! Баскан җирендә ут чыгара бит моны, әтәч Фәхри малае димәссең, ә? Әй, карале, болай булгач, Гөлбикәмнең башын әйләндерә инде бу. Валлахи әйләндерә инде. Болын кадәр йортта тагын бер ялгызым яшәп калам инде. Әй, Аллам, әй, Аллам.

Исәннәрмесез? Хәлләрегез ничек, исәнмесез? Умҗама! Умҗама! Умҗама!
Ай, ай Аллам, Камиләттә җаным, ни хәлләрең бар? Чакырып китерсәң дә болай булмаса. Кара, син бигрәк мактап йөрисең икән. Әйдә, әйдә самалардан кайнар. Әйдә, чәй эчәбез. Әйдә, әйдә, хәзер.

Бер килмәгән җире юк ул хатынның. Бу бит сусыз юы, җилсез киптерә торган хатын. Мондый хатынга ирсез тору ярыймы соң? Аллам сакласын, мондый хатынга. Мынага ирсез тору ярамый. Субханаллах. Бер килмәгән җир юк, ай. Әй, Камиләктәй, исполкомаш, исполком машинасы гына булды.
Кара әле, кул яма, карап-карап торам да. Ник син былай бер дә үзеңне карамыйсың?

Син авыл тирәсендә йөрисең инде. Хәбәрләр ишеттеңме соң әле? Юк, юк, бу арада бер дә чыгып йөргәнем юк әле. Теге күрше авылның Мәймүнәне беләсеңме? Беләм, беләм. Менә шул Мәймүнә, Камил әттәй, күрше хатыны, күрше егетен судка биргәндәй. Ник алай инде ул тагын? Үземне чак кереп мыскыл итеп чыкмады дип әйткән, ди Камил әттәй. Ирем генә кайтып коткарды дип әйткән. Ай Алла!
Камил әттәй, Тәнәдән судья сорыйдыр. Сыр, син ник ирең кайтканны көтеп яттың соң? Ник чыгып кычкырмадың соң? Дип әйткән ди. Кычкырыр Мәймүнә. Теге Мәймүнә әйткән ди. Иптәш товарищ судья, менә минем ирләр кулы килеп кагылса, бер яман чирем бар.

Ни хаҗәтемә кирәк соң ул? Менә бит әле берүзем рәхәтләнеп яшәп ятам Камиләттә ялгызым. Алдашма, алдашма, әле генә каңгыраеп яшәп ятам дигән идең. Әй, Камиләттә, тол хатынның каңгыраган чаклары да булыр инде аны. Менә шулай булгачтын, бер дә карышып торасы юк хуҗаның, тотасы да, Ир тапмаслык хатын түгел әле син. Әле менә дигән иргә юлыгырсың. Ир куенында рәхәтләнеп кенә иркәләнеп ятырсың. Камиләккә ире табылыр. Аны, ире табылмас. Синең кебек хатыннар миңе дә табылыр. Хуп яман нәрсә карыйсың соң син анда хамар, ә? Сөйлә, сөйлә, Камиләккә, сөйлә, сөйлә. Синең кебек хатынга мәетәм тиңе дә табылыр.
Камиләккә.

Кара әле, Камил әттәй, аның йөрәге булмагандыр инде, ә? Әйтәсе юк.
Йөрәге булган кеше, Камил әттәй, ничек итеп түзеп йоклап ятырга кирәк шушындый хатынга, ә? Әй, Камил әттәй, ир рәхәте күрмичә дә үлеп китәм бугай инде, шушы яшемә җитеп. Әле күрерсең, әле күрерсең, әле синең яшьтә күрмичәк әле. Күрсәтерләр әле, тоттырыр да, тотырсын да Аллаһы боерса, күрсәтерләр әле. Менә дигән иргә юлыгырсың Аллаһы боерса.
Камиләттәй, ирләр алар барсы да бер калыптан сөрелгәннәр. Менә шул хәтле гайрәтең читтә аларда, менә шушында ятып, җыгылып үләсен дисәләр дә башка кияүгә чыгасы юк. Юк, кабиләттә юк.
Бала ирләрне дошман күрүең бик яман, миңа бер дә ошамый әле. Мин бит синең янга бик зур әмәнәт белән килгән идем. Хәзер инде аны әйтеп торуның кирәге юк дип саныйм. Әйтсәм әйтим инде Хукҗамал, мин бит синең янга яучы булып килгән идем. Яучы?
Яучы булып килгән идем шул. Шулаймыни, Камиләттәй җаныем, шулаймыни? Ник соң аны килгәч тендә? Ник килгәч тендә әйтмәдең соң, Камиләттәй җаныем? Ник әйтмәде? Мин килсәем башта күңел кылларымны тартып карадым, күңел кылларымны беләсем килде. Камиләттәй, хәзер җаным, хәзер Камиләттәй.

Ул кеше сиңа ни хәҗәт имәсен?
Туктале Камиләттәй. Туктале, туктале. Туктале Камиләттәй җаным. Бар әле, алай бик кырт кисмәле син. Алай бик кисмәле. Мәйтәм, миңа тиң кешене савыл бит. Тиң кеше шул, менә сиңа тиң кеше. Нәкъ сиңа тиң кеше инде. Камиләттәй.
Исемен генә булса да әйтә дә.
Исемен әйткәч, син бит аны сразу беләсең. Ул бит районда атаклы кеше. Уф, йөрәгем әллә нишләп китте. Кара әле Камиләттәй. Исеменең баш хәрефен генә булса да әйтә дә. Баш хәрефен дә әйтмим, киттем.

Син нәрсә әллә Син нәрсә әллә тыңлап тордыңмы? Син бераз ачуың да килә инде сиңа. Ак атаклы килә без атаклы актерлар булалар, артистлар булалар, депутатлар булалар. Ә мин кем? Рядовой колхозник мин, рядовой ат караучы, турник бит мин. Менә син шул син нәрсә атаклы кеше. Сине бит

Теге кешенең тышкы кыяфәтен генә булса да әйтәләр, ә? Юк инде, юк, әйтмим, төдәп тә әйтмим. Кара әле, Камил әттәй, кара әле, утырып кына тор әле. Күчтәнәчем бар ия, хәзер, яме, Камил әттәй? Хәзер, җаным, хәзер. О,
алманың да ирләрен генә җыйган. Яфракларын да салган. Әйбәт алмалар җыйган, әйбәт, әйбәт.

Кабарганчы чәчләрем, яучы булып яшәдем, кавыштырдым.
Тәки әйтмәде бит, ә Хәйләкәр карчык. Карале, кем генә булыр икән бу, ә? Кем генә булыр икән? Әй, чәнчелеп китсеннәр шунда кем булса да. Соң карчыклар аша сүз йөртәләр димени инде. Карале син аны. Әй, Өйрәнәсе килгән икән, менә шушында килсен дә сөйләшсен иде. Бигеррәк кыюсыз кеше икән инде. Эй, кара син аны, кыюсыз кеше икән инде.
Апам җаным. Апам җаным. Апам җаным. Әү, әү, Гөлкәем, әү, әй, Гөлкәем, кайттыңмы, Гөлкәем, кайттыңмы, кайттыңмы? Апам җаным. Ай, бетереп кайттыңмы? Бөтенләй кайттыңмы? Бөтенләйгә, а, бетердем, бетердем. Хәзер мин механизатор, широкого профиля. Эй, туктале, син план буенча булырга укыйм дигән иң түгелме син? Икесен дә отличныйга бетердем. Эй. Кирәк булса машина да җөртә алам. Кемгә ышап шушы хәтле акыллы да зиһенле дә булдың икән соң син, ә? Кемгә, кемнән генә сорама, бөтенесе

Җөрәгемә ут капты. Бар тигезләп пожарникларны дәш.
Карәләк имансыз. Сәйфине көтә дөрие түгелме соң бу, ә? Карәләк, Гөлбикә, чык әле, чык үскәнем, чык әле. Чык әле. Кил әле, кил. Кил әле, я. Сөйләшик әле, кил әле. Менә утырыйк әле, кил әле, сөйләшик әле. Кил әле. Син бит карәләк. Еракларда укып кайттың бит инде, Бикә. Мәскәү журналларын да караштырып баргансыңдыр инде, ә? Карадым, карадым. Карале, Гөлбикә үскәнем, безнең районда атаклы кешеләргә кемнәр әйтәләр аны атаклы кешеләр дип? Кемнәр дисеңме? Ну, безнең районда атаклы кешеләр күп инде. Мәсәлән, комбайнчы Гадилә апа. Бозау караучы Алисия апа, тракторист Сабирҗан абый. Соң
Әби дә бабай, әби дә бабай. Кайын кем телеңә килеп торасың әйдә. Яшьлек илдер арасында бер дә юк мыйсың ая атаклы кешеләр. Безнең районда иң атаклы кеше беләсеңме кем? Артист Шалапаев.
Теге думбый тапариф махыр булып эшләүче, яшел эшләпә киеп жүрүчеме? Нәгы инде шул ул.
Белсәң иде, апам җаным, шундый әрсез кеше. Менә хатын кызны күрә, сагыз кебек сылана. Үзенең әле өч, әле дүрт хатыны булган диләр аны. Ә кушаматы беләсеңме ни ди? Дон Жуан. Дон Жуан? Эй! Чынмы Гөлбикә? Эй, безнең теге фирмадагы ата дуңгызның да кушаматы Дон Жуан. Туры килсә дә килеп торыр икән, ә? Эй, кара син, ә? Кара әле. Гөлбикә үскәнем, узган базарда ул Дон Жуан дигәнегез миңа да бәйләнеп торды. Әйе, апа ди. Сез бигрәк сөйкемле хатын икәнсез ди. Сезгә дип күз йомып та өйләнерем ди. О, апам җаным, алай булгач сак бул инде. Артыңнан килеп җитә, тишегеңә шакта тыгар, тәрәзәңне ватып керер. Эй, кереп кенә карасы, ничек чыгып киткәнен сизми дә калыр. Карале, теге Камил әттәнең атаклы дигән кешесе шушы ата дуңгыз Шалапаев була микән әллә? Әй, әстәгфирулла, кара әле. Эй.

Караны син, ә. Эй, каюлы читекләр карары син матурлыгыны. Эй, каран әле сәйфи үскәнем. Караны киеп тә карыйм әле. Киеп тә карыйм әле. Ай, ай. Карале син матурлыгын ә! Бигррәк матур икән инде Сәйфи үскәнем ә! Карале! Бигррәк матур икән!

Синең кайткан нишләп кайткандыр әле ул? Хәзер дә эш бер чыгарыр. Димәк, Гөлбикә кайткан. Димәк, Гөлбикә мине онытмаган. О, сине күрер көннәр дә бар икән. Матурым. Юк, юк, юк. Иптәшләрчә, былай да күрешик. О, син бик салкын каршылыйсың.
Җәйге кичләр шулай инде.
Салкынча була. Туңсаң, туңасы килмәсә, көндез килергә кирәге. Үпкәләвеңнең сере ачылды. Мин бит әле генә кайттым, үзем дә авылга синең өчен, сине сагынып, сине яратканга гына күрә кайттым бит, Гөлбикә. Тукта, тукта, озынайтма кулларыңны.
Алай икән, син бик үзгәргәнсең.
Ә сез бит үзегез дә кызларны күргәч, телләрегезне генә түгел, кулларыгызны да озынайта башлыйсыз. Берәү шулай кулларын озынайтканы яулап та.
Ә син көлгәнсең, чырык-чырык килгәнсең, боргалангансың, шулаймы? Боргаланып торырга вакытым булмады әле. Әйбәтләп шалт иттем тегенәргә.
Менә монысы өчен рәхмәт. Сүзеңдә, вәгъдәңдә торгансың. Тукта, Сәйфи, нинди вәгъдә турында сөйлисез син? Син бит миңа авылдан киткән чагында мин сине көтәрмен, онытмам дигән идең. Әй, әйткәнмендер инде, Сәйфи. Тиле булганын ул вакытта чын мәхәббәтнең нәрсә икәнен дә белмәгәнмендер. Син дә сәетең шуны кабатлаганмын инде.
Алайса син миңа хат язмаганга үпкәлисеңдер инде. Миңа анда кая хат язу? Утырып ашарга да вакыт булмады бит. Син Небетаңда эшләгән җиреңдә ике генә атна булгансың, аннары каядыр качтың диләр. Что син, что син, Гөлбикә, кая качыйм инде мин? Шуфир дигән кешегә эш каяда табыла? Мин бит Средний Азияның аркылы-торкылы әйләнеп чыктым. Но минем бер гаебем бар. Кичер мине. Нәрсә, төрләнәсеңме? Әгәр дун жуан булса. Кебек.
Синең әле сәйфи Кеше буласың бар, намусың турында уйлыйсы бар. Син беләсеңме кем Сәйфи? Син әкәм-текәм, буш кул, җан киеге.
Да, бусы конкретно булды. Әкәм, төкәм, төкәм, әкәм икәнен күрербез кызы. Чурт побери.
Гөлбикә, эй, Гөлбикә, ана китте бит, карале. Гөлбикә китте бит. Үз бәгытеңнән үзең колак кагасың бит, ә синең өчен үлеп тора бит ул, ә? Карале син аны. Ул бит андый сәйфи кебекләр сөйрәп өчеп очрый бит, ә? Ә, апам җаным, кара син аны.
Бөтенләй очратмасалар да кирәк, кирәге дә юк, еще да әйбәт. Апам җаным, телеңне әрәм итеп тә торма. Мин бит иртәгә китәм. Кая китәсең?
Кая? Командировкагамы? Озаккамы? Кая китәсең? Бөтенләйгә китәм.
Ничек бөтенләйгә?
Ничек бөтенләйгә? Кара әле, кызый, бигеррәк дәртләнеп кайткансың син, ә? Кияүгә чыгып мазар кайтмагансыңдыр ич? Юк инде, апам җаным, менә ука. Направление.
Направление? Эй. Соң ничек әниең урынына калган апаң белән киңәшләшмичә, ничек итеп тәвәкәлләдең соң син, ә? Ничек итеп тәвәкәлләдең? Апам җаным, синең риза булачагыңа ышандым бит мин. Җә, ник үпкәләп утырасың инде? Бөтенләй дә китәм дисең ич! Ну, алай ук димәдем бит. Ел саен кунакка кайтырмын, син дә килерсең. Әйдә, апам җаным, керик, әзерләнәсе дә бар бит.
Ә менә бу каюлы читекләрне нишләтергә кушасың? Аны бит миңа Сәйфи кияү бүләк итеп алып кайтты. Имансыз кыз, җибәрмим. Җибәрмим дигәч җибәрмим мин сине. Җибәрмим. Кая китерсең, җибәрмим мин сине.

Юк. Керәм дә әйтәм, хуҗаман, бер капчык фураж биреп тор әле дим. Ул минем капчык кулда капчыкны күргәч тик аптырап калыр, ә мин шул вакыт җайлап, майлап кына күңел кылларын тарткалармын. Эй, хуҗамал, хуҗамал, өйдә хатын-кыз булмагач, ертык ямалмас, малның кадере булмас дигән борынгылар. Юк, алай да тәвәккәлләдем әле мин. Кара, кара, килә анда. Нишләп йөри ул монда? Әллә бу теге әтәч Фәхри малае Сәлби түгелме соң? Нәрсәсе калган аның монда? Гөлбикә, районда Гөлбикә өйдә юк. Ә, Хубҗамал. Ник йөри ул тол хатын янында? Нәрсәсе калган бу йортта? Ну, кызык итәм, мин синең малай яктыгы.
Юләр дисәңдә юләр инде мин. Шул булдымы егетлек? Үпкәләдә чыгып кит. Ничек тә булса моны кулга төшерергә кирәк. Ә соңыннан, ә соңыннан күз күрер. Аю баласында өйрәткәннәр. Әгәр дә миңа Гөлбикә кияүгә чыгарга риза булмаса, хондайыма салам да урлап алып китәм. Кая килеп капканын үзе дә сизми калыр әле.
Анаңны да чыгарасы булма. Мин керешәм монда. Нәрсәм калган? Хәзер тыңла мине. Җибәр. Чыкка килгән асыл кошны инде аның күптән иясе бар. Җибәр. Тыңла мине. Капчыгыңны саласың икән, бу дөньяда хушлашасың. Миңа хәтле капчыгыңны салмыйсың. Сез син. Мин Нуртәй Сукбаев.

Алай да бакчага кереп утырып торыйм әле. Күпҗамал да чыкмыйча калмас. Утырып торыйм әле бакчага кереп.
Кара әле. Тәрәз төбендә җырлаучы кеше Хәкимҗан булды ахыры. Күпҗамалым дип җырлады бит. Камиләттән дә әйтер идем инде, әллә нинди атаклы кешеләрдән яучы булып йөргәнче, шул Хәкимҗаннан гына килсә ни була инде? Әй, Камиләттән дә әйтер идем инде. Камиләттән дә әйтер идем. Бар әле, әстәгәфирулла. Бу нәрсә соң болай? Чәчкәләр бит бу. Э, нинди матур чәчкәләр, ә? Былай булгач, Хәкимҗан булмады инде бу. Нишләп инде конник Хәкимҗан чәчкәләр күтәреп йөрсен инде, ә? Эй, бу җә районнан, җә берәр төрле шәһәрдән, берәр төрле фаркш инде бу. Әй. Нинди матур чәчкәләр, ә? Миңа дип алып килделәр микән ни? Карале, карале, карале. Туктале, моның хаты да бар. Вот чәле укып карыйк әле. Гыйшык уты йөрәгемдә кайный ургылып, тезләнер идем алдыңа, Дон Жуан булып. Кемнән булыр бу, ә?

Теге, теге шул, теге ата дуңгыз. Шуңа кайып бит ул. Аның яшел эш нәфәсе дә бар. Хәзер мин сиңа Гөлбикә кәнидәме? Тәрәзәңне бәреп керер ди. Хәзер мин сине, хәзер тор хатын дигәч тендә. Тор, тор дим ишәк ятасың анда. Аткис булган дигәч тендә тор хәзер. Кара, кара. Кара,

Төн буе йоклый алмадым бит. Хурлык адәм көлкесе. Конкретно Гөлбикә белән сөйләшәм дә Кичәге туклай артымнан күзәтеп йөргән кебек. И, чәчәкләрем дә аунап ята. Сыер ашаган. Эчендәге хатын да ашаган бит бу. Бу арада Гөлбикә кайтканнан бирле яучык күренә башлады. Моның ничек булса да хикмәте булырга тиеш.
Сәйфи,
Әйе, Хуп Җамал апа. Сәйфи, нишләп торасың монда? Әйдә, кер өйгә уз. Син бит мине кичәдә алдадың. Эй, бу ни дигән сүз тагын? Нинди сүз бу? Ничек алданым? Кыланып маташма. Мин башында беләм, мактаулы кызың сынатты, их. Әгәр дә эшебез барып чыкмаса, Гөлбикә белән сөйләшәм дә бу авылдан китәм. Туктале, Сәйфи, туктале, туктале. Кая китәсең соң син?
Без кая китсәк тә югала торган кешеләр түгел. Сәйфи, туктале, туктале, карале, Гөлбикә белән араларыгыз бозылып китсә, дим. Карале, бу читекләрне нишләтербез икән, ә? Әгәр дә безнең Гөлбикә белән арабыз бозыла икән, читекне салдырам да алам. Понял? Понял.
Бар әле. Ник кенә кидем соң бу читекләрне? Бөтенләйгә киясем калмаганы. Бар әле. Әллә дә килешерләр әле. Нәрсәгә борчылып торам соң, ә? Килешерләр әле, килешерләр. Килешерләр.

Кичә мин әйтәм, атнаның 14-нче көне иде, сөйләшеп утырырга менә дигән төн иде. Кулчама. Кабинетта мин тәрәзә капкачларын бикләп йоклыйм. Аен да, йолдызын да күрергә Күрергә туры килми. Тукта, тукта, тукта әле. Син ник бүген минем белән былай кырт-мырт сөйләшәсең әле? Кичә бит Анда әстәгәфирулла. Кичә бит бер дә белән сөйләшмәгән идең. Кичәге акыл фамиләттә бүгенгә ярамый. Ник әллә килешмәдегез минисы? Кем белән? Белмәмешкә салышма инде. Килгәндер бит. Дөресен генә әйткәндә фамиләттә әйт.

Карадым. Миңа бүләк фәлән вәгъдә итмәдеме? Адресын сорап торырга вакытым булмады, кабиләттәш.
Ну, Хупҗама, пешкән карлыганым. Тәмам эшне хутлагансың бит. Кара, миңа берәр бүләк фәлән булыр микән, ә? Булыр, булыр.

Булгур әйтте монда китерелми икән, ә?
Белмим шул ансы камиләттәй. Нинди бүләк икән, ә, Хуфҗамал? Камиләттәй, белмим шул нинди. Карале камиләттәй. Киләле. Бүләге нинди булган икән, Хуфҗамал? Карале.
Сиңа ни әйтәм, берәр ак ефәк шәл микән әллә дим. Әллә ни әйтәм, берәр пешелмәгән кәҗә тәкәсе микән дим. Нәрсә булса да ярый. Мин шушы иңнәремә Ак ефәк кешеләр төшмәс микән дип йөрим бит, Кукҗамал. Бар, бар. Китмим әле ату.
Бар, бар. Өендә көтеп утырмасын. Бар әле, бар, бар.
Өендә көтеп утырмасын кабинетта. Бар, бар. Таптырган микән? Эй, миңа димләр төшә. Кара син аны. Шикәр арбасына кереп калган дип белгән мәллә мине. Кара син аны. Эй, шалапайы. Бөтен кешегә ябышып чыгырга. Кара син аны, шалапаевка димләгән, ә? Эй.
Апам җаным, ничек син? Күрмисеңмени утын ярын? Анда каршыма Сәйфи очраган иде. Кыйматына качып калдым. Шуның хәтле туйдырды, җүнсез шуның хәтле. Монда да эзләп килгән ул сине. Монда да. Минем икәсемне белмәгәндер ич. Белмим, анысы монысын әйтеп тормады. Бу шушы папканы ялып йөрү әле үз ишекне. Карале. Бу нинди капчык?
Ана тегеннән су буеннан таптым.
Карале, кен ушник булып чыгып ибүе. Карале, кахәрә фидиздәгә язылган. Эй, кара сине. Тишеге дә бар аксы. Карале, төбендә малай от башы хәтта тишеге дә бар. Алай булгач, апам җаным, җама да. Хәкимҗан абыйга бир, сөенсен инде. Ярар, иртәдә бирле Хәкимҗан да Хәкимҗан ачуымны гына китереп торма әле. Хәкимҗан да Хәкимҗан ачуымны китереп торма.
Менә китәргә дә санаулы сәгатьләр калды. Акамилне әл дә күргәнем юк. Чирен яшергән, үлгән диләр, ә мәхәббәтен яшергән кешеләр нишли икән? Хәер, менә бит исән, үлгәнем юк. Яратмыйдыр мине Камил. Яраткан булса, жыл буена бер тапкыр да сизелгән булыр иде. Әллә Бакуга барып кайтыйм. Гөлбикә, тукта әле, үскәнем, тукта әле, кил әле, кил. Кил, утырып сөйләшик әле, әйдә. Кил, утыр әле, җан. Кил әле. Кара әле. Китәм дә китәм дисең. Кая китмәкче буласың соң син, ә? Ана Сәйфи киткән иде дә, ана бер елдан уңыш җиңеп кайтып җитте. Сәйфи хәленә калмам әле, апамчан. Карәлә, шул Сәйфине курт исендә үк исеңә, курт исендә. Ник ул синең өчен үлеп тора лабаса? Кая китмәкче буласың син син? Апамчаным. Әллә китмисеңме? Китәм дигәчнең, китәм. Эй, баш булма. Ана

Хәкимҗан абый, үзеңнең хәлләр ничек? Безнең хәл хәл инде, нәрсә, китәргә булдың менә. Китәм шул, Хәкимҗан абый. Ярый, яхшы эшләгәнсең. Дөнья күреп кайтырсың. Атларны кайчан җигеп килергә соң? Станция ерак түгел ич. Төштән соң да өлгерәбездер. Ярый, кайчан җиксәк тә өлгерәбез, кайчан кузгалсак та. Мин теге Гөлбикә Иң яхшы айгырны, пләмә айгырны җигеп киләм, ярыймы? Ярар, ярар, Хәкимҗан абый, рәхмәт. Ярар абый.
Әйдә, тукта, тукта, Хәкимҗан абый, кер. Ник киткәнен белмисеңмени? Юк, үзең генәме соң? Апаң эштәме, өйдәме? Үзем генә.
Ник, апам өйдә булса, Ишегалдына да кермәс идеңмени? Авырга ана Гөлбикә кермәс иде. Нигә алай?
Апаң шулай усалмыни? Усал дигәнне кәйнә аңарга йөз итеп бетергән диясең аны усаллыкка. Бераз усал, усалрак шул, Хәкимҗан абый, ник шунда дип каты эләктемени үзеңә? Нәрсә, апаң сөйләдеме әллә? Сөйләде шул.
Апаңны телдә тел чәчексен алайса. Әйе, Хәкимҗан абый, нишләгән бу? Син бит үзең дә аңа төртмәле сүзләр әйткән икәнсең. Эй, анда сүз әйтергә вакыт булдымы соң? Яра инде, Хәкимҗан абый, оныт. Ул бит шулай апам, эчкерсез әйтә дә кит, кайта. Аннары ана үзе дә үкенеп җөри. Апам җаным, Мин кызлар белән саубулашып кайтам, ярамы? Ярый, ярый, Гөлбикә, үскәнем. Бар, бар, бар. Бар. Исән сау гына йөрисеңме, Хәкимҗан? Аяк ярый, ә менә баш. Нәрсә?
Башың авыртамыни? Әллә мәйтәм кичә бераз капканыеңмы дим? Капмадым, каптырдылар.
Шулай инде, синең кебек кешегә кайяда почет. Почет, почет дип инде алай юк, Себер кебек кыйнап чыгарганнар юк иде әле.
Кем инде, Хәкимҗан, сиңа кул күтәрсен безнең авылда? Кем сиңа караенга чыраен күрсәтсен әле, Хәкимҗан? Тукта әле, Хәкимҗан, сөйләшәсе сүзләр бар иде. Мә, тот капчыгыңны, Сиңа моны кем бирде? Беркем дә бирмәде.
Гөлбикә су буеннан табып алып кайткан. Әллә танымыйсыңмы? Кәнүшни капчыгы бит. Ә ямавын мин салдым. Синнән бераз рәхмәт сүзләре ишетмәм микән инде дигән ием. Ну, Хуҗамал, билләһи кулларың алты инде синең бит, ә? Ә үзем?
Ярар, Хуҗамал, моның турында берәүгә дә сөйләмә, ярыймы?
Нишләп сөйлим инде, Хәкимҗан? Карале, теге вакытта фирмада әйткән сүзләрем өчен ачулангансың ахры син, Хәкимҗан. Нигә инде ачуланырга, дөнья булгач төрле хәл була бит, Хәкимҗан. Карале, Хәкимҗан, мин әйтәм, әйдәле, бер утырып сөйләшик әле. Әйдә, алайса, әйдә.
Кызыңны кияүгә биргәнсең икән, Хәкимҗан, дөресме? Дөрес.
Менә малай да Төмәнгә китеп барды, бер үзем яшәп калдым. Синең синең балаларың бар, Хәкимҗан. Ә менә минем хәлем бөтенләй мөшкел. Нигә мөшкел?
Тотасың да кияүгә чыгасың, ялгыз яшисең килмәсә. Соң, синең дә кул аягыңны бәйләп куймаганнар ич, Хәкимҗан. Йөрәк дигән нәрсә бар, Хуҗамал, йөрәк, йөрәк.
Синдә булган йөрәк башка кешедә юк дип беләсеңме әллә, Хәкимҗан? Кеше белән кеше арасында аерма бар. Менә синең матурлыгың, уңганлыгың бар. Любой мужикны үзеңә карата аласың. Ә менә миңа эчтән генә ут йөртеп йөрергә кала инде. Ну кем соң сиңа янып көеп яшәргә куша, Хәкимҗан? Әйткән кеше юк бе ул, әмма ләкин.
Тагын ләкин, ләкин дә ләкин. Күпкә китте бит әле бу ләкиннәрең, Хәкимҗан. Соң

Ул юан кеше, ул монда яш килә. Ярар, бу көн эштә кытырбыз. Болар өйдәләр микән? Кемнәр алар болар?
Хубжамал апа дим инде. Хубжамал апа да Хубжамал апа. Нәрсә калган синең Хубжамал апаң җанында? Ансы безнең эш.
Ай-яй, энекәш, синең кәчтүмнәрең матур, ак киемнәрең.

Рәхмәт белән генә котыла алмассың, Никәш. Ярар, акчасын кич китерермен. Акчадамыни эш, әйтси. Нишләп йөрисең син бу йортта? Егет булсаң, чын егет булсаң, әйт әле дөресен. Мин бәхет кошымны эзләп йөрим. Бәхет кошы шушында ялаганмыни? Ялаган шул.
Кошлар бит ул канатсыз, канатсыз түгел. Бер кулдан ычкындырсаң, Аңлашылды. Нәрсә, бәхет кешем тю-тюмыни инде? Ничек тю-тю, ничек тю-тю? Очып китәме иде?
Аның бер кая китәргә җыенганы юк бит әле. Әллә никәш, син бу тисең, әллә мин аңламыйм. Аны кичәге суклай буталадыр бушы.
Тукта әле, Кәш, мин синең үзеңә генә әйтәм. Үзеңә яхшылык кайтам. Олы хатыннар яннарга өлешенә тимәгән көмешкә кызыгып йөрмә син өметләнеп монда.

Ник алдашыйм?
Хәзер чикетләрне салдырып алам би. Кара гына. Эй!
Алып кайтып, көчләп-көчләп кидерде дә читекләрне. Кара әле кияү бүләге дип. Бер биргән бүләкне алалар димени? Әйт бәясен, күпме тора? Эш бәядә түгел.
Әгәр дә безнең Гөлбикә белән эшебез барып чыкмаса, үзеңә үпкәлә. Аңлыйсыңмы? Аңлыйм инде, аңлыйм инде, Сәйфи үскәнем, аңлыйм. Менә шушы читекләрең тузып беткәнче, кияү, кияү, кияү, кияү, кияү, кияү генә дип торырмы? Әйт, кая китте Гөлбикә? Кара әле, ул бит ни, э, районга китте, районга. Ярар китсә, хәзер артларыннан куып җитәм.
Бар инде, бер эшең дә булмагачтан, тәк җил куып җөр шунда. Тик мәгә белмичә әйтми икән аны Гөлбикә җил куар ди. Жәлләп тә куям инде үзенә. Нинди матур читекләр алып кайтып килепте бит, ә? Ничек итеп кире бирергә кирәк бу читекләрне? Бигрәк жәл читекләр бит, ә? Жәлләп тә куям инде үзен. Жәлләп тә куям.
Хәкимҗан! Хәкимҗан! Керәле кыз, Хәкимҗан! Көнне буе буның артыннан йөгереп йөрим бит, керәле Хәкимҗан. Нәрсә бар? Бу Җамал сөйләде. Нигә? Нәрсә укып карап торасың, әллә ышанмыйсыңмы? Бар шунда күп Җамал сөйләде миңа. Нәрсә сүзең беттеме? Юк, бетмәде әле. Син миңа бик зур бүләк вәгъдә иткәнсең икән. Анысы өчен зур рәхмәт. Мин бит бүләк өчен йөрмим. Камиләткәй.
Күрше халкы гына дип йөри. Камиләткәй. Туктаны, тукта, тукта. Син миңа нәрсә бүләк иткәнеңне беләсеңме син?
Камиләткәй.
Син бит миңа бик зур бүләк вәгъдә иткәнсең. Ап, пак, ефәк шәл.
Камилә әптә, мин әйтсәм дә, мин әйтсәм дә, Камилә Фәхри кызы, мин әйтсәм дә сиңа, ак ефәк шәл димәгәнмендер, ак кәфенлек дигәнмендер. Ох, ярсыз, кара син моны. Кәфенлегеңне төреп сандыгыңа сал. Әле мине үтерергә, әле мине үтерергә. Нәрсә? Камилә Хуп җаман гына кавышабыз да, Камилә тәтәнең кирәге юк дип белдең мени? Әле Аллаһы боерса, бөтенегез үлеп беткәндә дә үлмим әле мин. Мине үтергәле. Әле бөтенегез үлеп бетер. Аллаһы боерса, мин үтергәле. Мине үтерергә Аллаһы боерса.
Камилә әйтәйдек. Әстәгфируллаһ. Камилә әйтәйдек.

Килеп тә җиткәнсең икән, Хәкимҗан. Хәкимҗан. Өлгер кешенең эше дә өлгер шул. Сүз куертма инде.
Хәкимҗан, карале атыңның яхшысын, җиттеңме? Бездә начарлыклар юк. Шулайдыр шул.
Шулайдыр. Карале, Хәкимҗан Гөлбикәнең юлына дип алмалар җыйган идем. Мәле, авыз ит әле. Юк, какмас бурын тамакка утырды. Атны карый тор, мин кайтып киенеп киләм хәзер. Атның дулый торган гадәте бар, ычкындырасы түгел.
Болай булгач, аттың да үзең кебек икән инде. Нәрсә булган соң моңа? Нәрсә булган соң бер дә болай кебек түгел бит бу. Нәрсәгә үрти икән соң бу мине? Әллә яраткан гына үрти микән? Уф, башымны катырдылар. Төннезен Гөлбикәсе өчен кайгырып чыктым. Хәзер монсы нәрсә эшләргә дә белгән юк, нәрсә эшләргә дә белгән юк.
Апам җаным! Апам җаным!
Әу, әу, әу, Гөлкәем. Анда Хәким җан абыең күрде, килде, күрдеңме? Күрдем, күрдем.
Кара әле. Әйдә, Хәким җан абыең килгәнче, әйдә киемнәреңне җыйык, әйдә. Аннары җыештырып куеп, Карале, Туктале, Гөлбикә, сиңа бер киңәшем бар. Менә, менә бу хатны укып кына бир әле миңа. Кемгә соң бу хат? Миңа инде, миңа.
Миңа.
Гыйшык уты йөрәгемдә кайный ургылып, эзләнер идем алдыңа Дон Жуан булып. Менә. Кайдан алдың син бу хатны? Бер кайдан да алмадым.
Соң миңа аны теге Шалапаев дигән кеше язган инде. Ник ул язган дип уйлыйсыз соң? Соң менә Дон Жуан дигән бит, Дон Жуан. Ди, апам җаным, хатны үзең ахырына кадәр укып чыктыңмы соң? Укымадым да, укыйсым да юк, вакытым да юк. Менә мыскыллап язган бит инде, күрмисеңмени? Менә мин аны алай да ана теле калмагач төбендә, яшел эшләпәсе яньчелеп беткәнче, кыйнап-кыйнап куып чыгардым. Кемне?
Соң Шалапаевны инде.
Җаным, бу бит Шалакаев язган хат түгел, бу миңа Сәйфи язган хат. Сәйфи?
Ай, Аллах! Ничек Сәйфи? Мин бит аны, мин бит аны, ана теге алмагач төбеннән, теге артист Шалапаев дип белеп, кыйнап, кыйнап, кыйнап куып чыгардым. Кемне?
Соң, Сәйфине болай инде болай югачтын. Уф, апам җаным, ник, ничек таныман ахры син аны? Соң ничек таныйсың соң, яшел эшләпәсе бар ие бит аның. Абау, апам җаным, ана Сәйфи үзе дә килә ахрысы. Сәйфи?
Кара, чынлап та икән. Кара әле, хәзер бу мине туктады. Бу мине хәзер әллә нишләтеп бетерә хәзер. Карале, гөлкәем, карале, карале, мине китте диген, яме. Мине үзегез теләсә нишләсегез, үзегез теләсә ничек сөйләшегез, яме, яме, гөлкәем, мине китте диген. Кая, кая китте? Кая китте дип әйтәсең икән соң? Әллә кая китте, кафта артына китте диген. Кая, кая?
Мәскәүгә сигезга китте диген.
Уф, яндым, пештем. Иртәдән бирле эзлим бит инде мин сине, Гөлбикә. Беләм эзләгәнеңне.
Вакытыңны тәк әрәм итеп җөрисең инде, Сәйфи. Юкка эзләгәнемне үзем дә беләм. Тукмаев дигән кешенең анда духы да юк. Нәрсә сөйлисең син?
Аңламассың да. Кубҗамал апа белән Хәкимҗан абыйның эше бу, провокация. Кызма әле, ә, Сәйфи.
Беләсеңме, Безнең араны бутаган өчен Нишләтәсен беләсеңме, Гөлбикә, аларның туктале сәйфи.
Туктарга вакыт юк, мин хушлашырга дип килдем. Кая китәсең инде? Мин Южный Чукотка китәм. Ай хай, җырак икән, китеп башларысың икән. Китәм, китәм.
Бер елдан соң герой булмасам, исемем Сәйфи Мулик булмасын. Ай-яй, ниятең дә зурдан икән. Шулай була калсаң, миңа әйләнеп тә карамассың инде, ә? Что син, что син, Гөлбикә?
Да. Ә син бөтен бер елга дисең, ә кайбер кеше бит бөтенләйгә китә. Минем бит бөтенләйгә китәргә башыма тай типмәгән.
Чикларда син әйтмәсәң иде, Сәйфи, мин әйтәм инде ул сүзләрне. Мин китәм. И, тукта, кая Гөлбикә? Әй, аңлатырга вакытым да юк. Не Сәйфим тагын, син бит үзең саулашырга килдең. Мине ас, кис, утыр Гөлбикә, синнән башка мин яши алмыйм. Сихерләдең син мине. Әйдә сөйләшик, аңлашыйк. Сөйләшербез, аңлашырбыз, тик хәзер түгел, Сәйфи. Кич җиткәч, кояш баегач, йолдызлар чыккач, йолдызлар каккач, ай балыккач, Алай иттем, болай иттем, барыбер үземнекен иттем. Менә кич җитәр дә, Гөлбикә яныма чыгар. Нәрсә?
Үзең дә сөйләп бирсәң, әллә эчтеңме бераз? Эчмәдем, Хакимҗан абый, эчмәдем.

Хәкимҗан, бу тирәдә сәйфи күренмиме? Нәрсә кайып карап торасың алай? Матур караган бәсиягә яшь егетләр түгел. Эй, Хәкимҗан, алай димә. Син әле болай да егетләргә биргесез. Кара әле, Хәкимҗан, станциядән кайтышлый безгә кереп чыга әле. Гөлбикәне ничек затканыңны сөйләрсең. Керер булсаң, самоварымны куеп торам. Самоварда эшем юк. Әйберләрне җыеп бетердеңме? Шушы гына гына? Шул гына түгел, нишләп шул гына булсын? Ана иде, бер ун пыттысы бар әле. Бар, чыгарыш. Алла, синең үзең апшыга ярамадымы әллә ана? Майы кай дип курыктың мына?
Әстәгафирулла тәүбә. Карале менә, минем маем белән булыша түгелме соң бу, ә? Эй, Аллам сакласын, монарга кияүгә чыксаң, җилегеңне сурып, карале, сөякләреңне терләй кимереп бетерер бу, ә? Абау килбәтсез. Карале син аны, самавар сиңа, имансыз. Шеш самавар сиңа.

Апам аны артист шалакаем дип белгән. Ә чынлап та, апам сине ярата. Тукта, тукта, шалакаем каян килә инде ул шалакаем? Менә шулай сәйфи яшен эшләпәсен кигән дә, ул аны артист шалакаем дип белгән. Ә чынлап апам сине ярата. Мине ярата.
Чынлап әйтәсең моны? Чынлап.
Ярата, ярата дисең, ә? Без кемнән ким яратмаска?

Юшаңны башыңа капла, яме! Синең белән генә сөйләшеп утырып, нервы гына тибеп торасы калган иде ди менә. Эх, эх, сөйдә дә китә торган хатын бит бу, ә? Үземдә дә булды инде гаеп. Комет та инде рәнҗеттем кирәкмәгәнгә. Ну, алай да станциядән кайту эшли керәм. Керәм дә бардык, эш чәтәрен сөйлим дә бирәм.
Гөлбикә, Сәйфи, Мәхәфәт. Кичә алдым биш бүләк. Их, егетләр, егетләр, мәхәббәт барып чыкмады. Китәм. Южный Чукотка китәм. Китәм дигәч китәм инде. Бер елдан соң герой булып кайтмасам, исемем Сәйфи Мүлек булмасын. Пока-пока.
Болын кадәрле йортта тагын бер ялгызым утырып калдым, ә. Карале, Хәкимҗанга кайтышлый яң кереп чык дип, яңадан кабатлап әйтәсем калган икән, ә. Шулай да, шулай да самаварымны яңарта күрмәде. Яратуы хак булса,

Безнең шушының белән әзерләнгән кечкенә генә спектакльбез тәмам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Рольләрне башкардылар Гөлбикә, Лилия, Нурулина. Җамал, Фәридә Сабирова.